Helo. Yn y weithgaredd yma, byddwn ni'n edrych ar weithgaredd cyllideb parti i ddysgu sut i wneud fformulau lliosi ag adio syml yn Google Sheets. Ond mae gennau dempled teimlen yn barod, gyda eitemau sy' ar werth ar gyfer parti, a cost pob eitem. A wedyn mae dwy gorn wag, un i fi ddewis sawl un o pob eitem dwi eisiau brynu, ac un i weithio allan y cyfanswm cost prynu'r eitem yna. Hefyd, ar waelod y daenlen, mae rhes wag i fi weithio allan y cyfanswm dwi'n wario yn fan hyn. Felly, parti i 30 o blant dwi eisiau drefnu. Felly, beth cyntaf i wneud ydy gweithio allan tua faint o bob peth dwi ddeisio. Does dim rhaid fi boeni am y gost eto. Felly mae 30 o blant, mae creision dod o'n pecyn a chwech, felly gan i 5 pecyn o greision. Mae cycennau bychan ar gael, diolch yn dweud sawl pecyn di heini. Nw'n ni feddwl efallai bod rhyw 5 yn bob un, felly ar gyfer hynny dwi eisiau 6 pecyn. Selsig, mae lot o selsig angen, be am brynu rhyw 5 paced o selsig, potel o bop, yn siŵr eith tri a hyn i ddigon i bawb, platiau papur, deg yn bob un, tri a hyn gywir hefyd. Haribos i pawb o'ch bita bach o fwyd, beth am fynd am deg paced o Haribos ac un cacen ben blwydd. Bach o syniad gan i weld os na eisiau newid un a hyn nes ymlaen. Rwan am y darn pwysig. Dwi eisiau lliosi cost y creision gyda y nifer dwi'n brynu, fel fi'n gallu gweld faint o arian dwi'n ei wario ar greision. I wneud hynny, dwi'n clicio yn y bocs cyfanswm ar y cyfer creision, a dwi'n chwilio am y symbol sy'n edrych fel E groegaidd. Nawr fel arfer, mae wedi cuddio tu ôl i'r botwm yma, hwn di'r dyn eira cysglyd, neu mwy. Os dwi'n clicio ar hwnnw, na ni weld bod y botwm e Groegaidd y ffwythiannau yn cuddio yn fan hyn. Felly, clicio'r ffwythiannau, ac gan bod yn lliosi, dwi eisiau mynd am sum. I wneud y swm, dwi gyntaf yn clicio ar y rhif gyntaf yn y swm, sef y dwy bynt, a dwi wedyn eisiau rhoi symbol lliosi mewn. Bwch yn ofalus, nid X ydy symbol lliosi mewn teimlen, ond seren, sydd fel arfer uwch ben y rhif 8. Dyna fo fan hyn, lle seren yn golygu lliosi. Felly mae'r blwch yma eisiau lliosi gyda'r blwch yma. Felly clicio hwnnw a clicio enter i gadarnhau. Gwych chi weld, mae 10 pint di'r ateb. Nawr, fyswn i wedi gallu cael yr un ateb mewn ffordd wahanol. So, na i ddileu hwnnw, clicio'r ffwythiannau a sym. So, wedi gallu sgwennu mewn 2 lliosig na 5, a sef yn dweud 10 eto. Dim dyna dwi angen. Achos os dwi wedi sgwennu hynny, os dwi'n newid y nifer i un pecyn o gleision, fydd o ddim yn newid y cyfanswm fan hyn. Tra, os na i ddad wneud y newid yna, dad wneud hwnnw, ac ail wneud y swm cywir, felly ffwythiannau, sum, box, cost creision, seren i liosi efo'r nifer ag enter, Rwan, os dwi'n newid y nifer, dwi'n chi un, mae'r cyfanswm yn newid gyda fo. Os dwi'n prynu 10 paced o greision, mae'r cyfanswm yn newid eto. Yr un ffordd, os di'r gost yn newid, os di creision yn codi i fod yn costio 3 pint, o rwan mae'r cyfanswm wedi codi i 15 pint hefyd. Neu ddad wneud y newid yna. Rwan dwi eisiau gwneud un o'r un peth i bob un arall. Na, swn i'n gallu clicio ar rhes cyneb bychan, clicio'r ffwythiannau, a sym a felly mlaen, ond does dim rhaid i fi wneud o drosodd drosodd. Yr unig beth dwi angen gwneud ydy clicio ar y blwch 10 pint, Edrych am y sgwâr bach yn y gornel gwylod dde, a llusgo hwnnw lawr mor bell a dwi eisiau fo. Fynt! Nech chi weld, mae wedi gwneud y gweithio allan i fi'n barod. Un peth i ddeall fan hyn, mae'r symbol pint wedi dod yn automatic ar rhain fan hyn. Rheswm am hynny ydy mod i'n lliosi pinoedd gyda nifer, felly mae'n gweithio allan mae mewn pinoedd ddos yr ateb i fod. Mae'r dudalen yma wedi'i chreu i sicrhau bod beth bynnag sy'n dod yn y golofn dy fan hyn yn cael ei roi mewn punnoedd beth bynnag. Nawr, dan olaf dwi eisiau gwneud ydy gweithio allan cyfanswm rhain i gyd gyda'i gilydd. Felly, na glicio yn y bocs gwylod fan hyn. Dwi eto yn mynd i fynd i'r dineirau cysglyd, i ffwythiannau ac i sym. Ond gan mai swm adio yw'r tro yma, yr unig beth dwi am gwneud ydy llusgo ar draws pob rhif dwi eisiau adio at ei gilydd. Felly dwi'n mynd i glicio a dal ar y deg punt fan hyn, llusgo lawr a gollwn ar y pum punt ar ugain. Gwthio Enter a mae'n dangos i faint dwi'n wario. Rwan, mae gen i gyllid o gan punt i wario, felly brynu bach yn fwy. Falle, rhoi penderfynu bod eisiau deg pecyn o Selsig. Neu chewch beth sy'n digwydd wrth i weithio enter, wnaeth y rhif yma godi, a wnaeth y rhif yma godi. Dyna chi, dwi rwan yn gwario 71 pint. Eto, mae gen i bach mwy i wario, felly falle na i fynd a cael dau baced o greision yr un i'r plant, falle gen i bach mwy o gycena, awn i fyny i fan hyn, ac beth am i off and off, na ni gael bach mwy o bop iddyn nhw hefyd. Na fo, bach nes at 100, dwi'n hapus 'da rhif. Be mae wneud fformulâu fel hyn yn galluogi chi wneud ydy chwarae gyda'r rhifau a gweld yn syth be di'r newid yn y cyfanswm. Dyna chi, dyna sy'n mae gwneud yr weithgaredd cyllideb parti drwy greu fformulâu lliosi ac adio yn Google Sheets.